Wei yɛ aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Tom Dolan, korɔmfotɛkyia mmoa a wawiewie sika bebree afiri banks nanso yɛnkye no ɛfiri sɛ ɔngya evidence biara wɔ hɔ na yɛde abɛkye no. Ɔkɔɔ kuro foforɔ bi a na ɛbɛn Boston na ɔkɔhyiaa Annie Wilkins a na ɔyɛ adwuma wɔ storage unit facility bi. Na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ abrabɔ foforɔ na afei ɔhyɛɛ aseɛ dɔɔ Annie Wilkins. Wɔdatii wɔn yie ano no ɔka kyerɛɛ Annie sɛ ɔne ne mma mmɛtena. Na Annie nso penee so. Ná ɔpɛ sɛ ɔhyɛ New Life ase enti ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛka biribiara akyerɛ no. Enti ɔfrɛɛ FBI office, na ɔne FBI agent bi a wɔfrɛ no Sam Baker kasae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔpɛ sɛ ɔde ne ho bɛhyɛ wɔn nsa, na wayɛ n'adwene sɛ ɔsan de sika no a owiae no nyinaa san bɛba. Nanso ɔreyɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛ reduce ne sentence no so wɔ prison. Baker bisaa no sɛ adɛn nti na ɔreyɛ saa. Na ɔkyerɛ mu kyerɛ no sɛ wakɔdɔ ɔbaa bi. Na ɔpɛ sɛ ɔne no hyɛ abrabɔ foforɔ ase. Na Sam nnye deɛ ɔreka no nndi, enti ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyia no na wayɛ n'asɛm no mu investigations bebree. Efisɛ na nkurɔfoɔ bebree na na ɛtaa frɛ no yɛ wɔn ho sɛ wɔn yɛ Tom, bank robber no. Call no baa awieɛ no, Sam Baker ne ne juniors a ne yɛfrɛ baako John Nivens ne Roman Hawes dii ho nkɔmmɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔ sra Tom wɔ hotel. Wɔbehyiaa Tom wɔ hotɛl hɔ na wɔkaa story no kyerɛɛ wɔn pɛpɛɛpɛ nanso na wɔannye ndi efisɛ na ɔngya evidence wɔ ne kron no bɔne mu. Wɔbɛgye no adi no, ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn ɔkwan a na ɔfa so kɔ banks nketewa mu wɔ nkuraase kɔ breaki wɔn locks no. Ɔsan nso daa no adi kyerɛɛ wɔn sɛ ɔhuu ɛdan bi a na biribiara nnim a na ɛbɛn bank no na ɔfaa air condition vent mu a na ɛbɛn dan no ho kɔwuraa bank no vault mu. Wɔka kyerɛɛ Tom sɛ ɛnneɛ ɔnkyerɛ wɔn sika dodoɔ a ɔse ɔwɔ no, na afei Tom de keys no maa wɔn sɛ wɔnkɔ ne locker no mu. Wɔkɔɔ baabi a ne locker no wɔ no, na wɔhuu sɛ sika bebree bi wɔ storage box bi mu. Amonom mu ara, John adwene sesaeɛ na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛkipi sika no a ɛwɔ storage box no mu. Paul no yɛɛ n'adwene sɛ ɔnte aseɛ, nanso John kɔɔ so kɔnvensee no sɛ ɛyɛ sika a ɛmu yɛ du na ɛbɛtumi aboa wɔn mmienu nyinaa ne wɔn abusua. Paul bisaa John sɛ, Na Tom nso behu akyire? Ɔka kyerɛɛ hɔn sɛ, Onnhu hwee, efisɛ kuro no na ɔbɔɔ nyinaa, wɔanngya evidence. Wɔde sika no sii wɔn kaa no mu wieeɛ no, Annie baeɛ, na wɔn introducee wɔn ho sɛ wɔn yɛ Tom nnamfofoɔ a wɔasoma wɔn sɛ wɔmmɛfa adeɛ wɔ ne locker hɔ. Tee wɔn ase, na afei wammusa wɔn questions biara bio. Wɔkɔɔ hotel room hɔ na wɔkaa sika no ho asɛm kyerɛɛ Tom. Afei John de atuo sii Tom so na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɛnyɛ secret a ɛda wɔn mmienu ntam. Nanso Tom ka kyerɛɛ no sɛ sika no, three million dollars pɛ mpo na ɔhu yi, na six million a aka no deɛ, ɔde asi a wayɛ n'adwene sɛ ɛno na ɔne wɔn de bɛba Guinea. Sam Baker a ɔyɛ wɔn senior agent no bɛwuraa hotel hɔ. Tom yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛwɔɔne Sam Baker afa John ho, nanso ansa na ɔbɛyɛ ho biribi no, John dii kan shootee no. Tom hyɛ aseɛ ne wɔn ko nyinaa firi wɔn mmienu bɛfirii no bɛhwee fam a Annie ahunu wɔn. Tom yɛɛ ne ntɛm nyaa kaa na ɔne Annie tenaa mu na wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔbɛdi wɔn akyi na afei ɔka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ FBI foɔ na ɛdi n'akyi. Wɔn dii wɔn akyi no Hall bɔɔ John soboɔ sɛ ɔno na ayɛ ama nneɛma no nyinaa asɛe nanso John yɛɛ n'adwene sɛ wanya asi gyinaeɛ no sɛ ɔbɛkepi sika no deɛ. Ɔbɛma sika no awɔ no hɔ. Wɔnyaa baabi papa gyinaeɛ no, Tom kaa ne secret no nyinaa kyerɛɛ no, ɛne ne robberies no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛka akyerɛ no, nanso na ɔnni akokoduro a ɔde bɛka. Ɔbɔɔ no soboɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔwiawia sika, nanso Tom kaa ne side of the story kyerɛɛ no, na ɔkyerɛɛ no mu sɛ seesei ɔnyɛ korɔmfoɔ biom. Ɔsan nso bɔɔ no soboɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔkum nnipa. Nanso, ɛka kyerɛɛ no sɛ wɔankum nnipa da, na wonkum nnipa nso da. Tom kyerɛkyerɛɛ no mu kyerɛɛ no sɛ nea enti a na ɔrobbe bank no sɛ na ne maame yare pneumonia, na ne maame faa mu de wuiɛ, na na saa time so ɔyɛ adwuma wɔ Marine Forces, ɛno ho awerɛhoɔ nti, na ne papa nso ntumi mfa n'ani nsi n'adwuma so, enti ɛma ɛyii no adi. Kampene no nso a na ne papa wɔ mu no, wɔanhwɛ wɔn sikasɛm so yie, enti Yɛamfa ne papa pɛnhyen pii amma no. Ná ɔde ɛno nso ho awerɛhoɔ hyɛ ne ho akɔmfo, ɛfiri sɛ na ɔntumi nkɔfa lɔya. Ɛno ho abufuo na ɛmaa Tom rɔbee ne First Bank, ɛhɔ na na adwuma no CEO seevi ne sika wɔ hɔ. Na afei ɔmaa rɔberi no bɛyɛɛ n'adwuma, ɛfiri sɛ na n'ani gye ho. Na ɔka kyerɛɛ Annie sɛ, Nanso seesei deɛ ɔpɛ sɛ ɔgyae adwuma no na wɔstate new life. Tom ne Annie redi ho nkɔmmɔ no, FBI agent Myers hyɛɛ aseɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ Jent Becker wuo no mu. na ɔprɔmisee ne ho sɛ ɔbɛhwehwɛ onipa koro a okum no no. Annie ka kyerɛɛ Tom sɛ odii kan huu guys mmienu no wɔ storage unit hɔ. Tom ka kyerɛɛ Annie sɛ wɔaku wɔn ankasa wɔn nnipa agent, na wɔyɛ sure sɛ wɔde murder no bɛhyɛ ɔno, Tom, efisɛ FBI foɔ no nnye nndi sɛ wɔhu sɛ wɔn ankasa aku wɔn agent a, nanso sɛ wɔde hyɛ Tom deɛ a, wɔbɛgye adi. Myers totoo John ne Hall ano, na wɔka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ Tom na kum Becca na ɔne ɔbaa bi adwane. Wɔsan kaa Tom storage unit no ho asɛm kyerɛɛ no, nanso wɔka kyerɛɛ no sɛ wɔkɔɔ hɔ no wɔanhu hwee, na na Tom na na ɛredaadaa wɔn. Ná Tom nim sɛ FBIfoɔ no bɛdi n'akyi, enti ɔka kyerɛɛ Annie sɛ ɔmfiri kuro no mu na wɔnkɔpɛ hotɛl bi nhyem kɔpem sɛ asɛm wei nyinaa to bɛtwa. Nti Annie yɛɛ n'adwene sɛ ɔnte aseɛ efisɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛgya Tom wɔ situation wei nkoaa mu. Nanso Tom promisee no sɛ ɛnkyɛ biaa ɔbɛba abɛka ne ho. Ntɛm teteeɛ no, Tom yɛɛ n'adwene sɛ ɔrehwehwɛ John akyiri kwan. Nanso Myers ka kyerɛɛ ne team no sɛ wɔahu Tom finger print wɔ hotel room hɔ. Na wɔhwehwɛɛ mu no, wɔhuu sɛ ne finger print no yɛ clear a ɛkyerɛ sɛ bɔne biaa nni ne ho. Myers san huu Annie nso ho nfɔmehyin, na afei ɔka kyerɛɛ ne tim no sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔhwehwɛ no mmra. Annie frɛɛ Tom na ɔka kyerɛɛ no sɛ wamfiri kuro no mu na wasan asan n'akyi aba n'adwuma mu hɔ. Baabi a ɔhuu sikiritifo te gya a na John ne Hall repake boxes afiri storage unit hɔ. Tom yɛɛ basaa na ɔka kyerɛɛ Annie sɛ ɔmfiri hɔ amonom hɔ ara, nanso Ne ti anyɛ yie, John pue hɔ. Tom gyee van bi firii delivery guy bi hɔ na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔreyɛ no ntɛm akɔboa Annie. John hyɛɛ aseɛ totoo Annie ano na ɔbɔɔ no kɔn do sɛ ɔne Tom na ɛreyɛ saa adwuma wei. Na ɔbisaa no memory card a na ɛkɔntaini berɛ a na wɔreyi boxes afiri storage unit hɔ agu wɔn car anim no. Annie anyi ahintasɛm biara adi na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔne no de bɛsi Annie nanso John bɔɔ no ma Annie paasee out wɔ fam hɔ. Hall a na wakyɛn John akyɛ wɔ kaa no mu hu sɛ John reyɛ Annie basabasa. John yɛɛ n'adwene sɛ obeku no nanso Hall stɔpee no. Hall kyɛkee ne ho nyinaa. Na afei ɔhyɛɛ da twaa no ntorɔ sɛ Annie awu. Na ɔkaa saa sɛnea ɛbɛyɛ a na ɛno bɛfɔɔse John ama no afiri hɔ akɔ. Ankyɛ biara na Tom nso bɛduruu hɔ, na ɔbɛfaa n'adeɛ de no kɔɔ hospital, nanso ɔfirii hɔ efisɛ na polisi no bɛtumi ahu no. Frɛɛ FBI foɔ no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ call no a wɔyɛ no wɔmfa John nto so. Tom bɔɔ John soboɔ sɛ ɔno na ɛwiaa sika no, afei nso wasan nso apira ne dɔfo. Nanso John deny allegations no efisɛ na ɔnim sɛ Myers retie. Myers frɛɛ John na ɔka kyerɛɛ no sɛ wɔnkɔsra Annie wɔ hospital hɔ, nanso obehuu sɛ Hall twaa ntorɔ kyerɛɛ no ɛmfa Annie ho. Police officer bi huu Tom na ɔka kyerɛɛ John ne Hall na wɔhyɛɛ aseɛ kyeesii no. Tom hyɛɛ da de ne car no hwee wɔn de anim na ɛno boaa no ma ne dwanee. Ankyɛ, Myers kyee no na ɔstate boo no na ɔbɔɔ no soboɔ sɛ ɔno na ɛkum n'adamfo, nanso Tom dinaeɛ na ɔde atuo kyerɛɛ no so ka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ John na ɛkum Becca. na ɔsan piraa ne dɔfo Annie nso so. Efisɛ na Annie wɔ evidence a ɛkyerɛ saa. Afei ɔde Hall tuo a owia firi ne hɔ no maa no, na Myers ka kyerɛɛ no sɛ ɔbɛhwehwɛ asɛm no mu nokorɛ. John ka kyerɛɛ Hall sɛ wɔnku Annie, nanso Hall anyɛ. Ná John nan ayɛ sɛ ɛnneɛ ɔbɛyɛ n'adeɛ, nanso wannya chance anyɛ efisɛ na Myers wɔ dan mu hɔ. Myers frɛɛ John wɔ ne office na ɔka kyerɛɛ no sɛ adɛn nti na Tom rebɔ ɔno John no soboɔ. John di n'ayeɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ wɔnwie sika biara, na sika biara nni ne hɔ. Ɔɔ no nso bɛkaa nkɔmmɔ no ho, na afei Myers de ne tuo no a Tom wia firii ne hɔ no maa no, nanso wanka ho hwee. Ɔɔ bisaa John sɛ seesei wɔn next plan yɛ dɛn, nanso John threatened no sɛ, sɛ wanka ne ho a ɔbɛteetee ɔno ne n'abusua. Ná Ɔɔ ntumi nnyae wɔn nneɛma bɔne no ho adwendwen. efisɛ na ɛne ne kra nhyia. Ná osuro deɛ ɛbɛfirim aba nti, ɔka kyerɛɛ ne yere sɛ ɔyɛ deɛ ɔyɛe nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛpɛ abrabɔ papa ama wɔn abusua. Saa anadwo no ara, Tom bɛwuraa Hall fie hɔ bɛto hyɛɛ ne so. Ná Hall dwen sɛ Tom bɛku no, nanso Tom ka kyerɛɛ no sɛ, ɔno ɔwia adeɛ kwa na mmom ɔnyɛ wudini, na ɔsan ka kyerɛɛ Hall sɛ ɔnim paa sɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka John hɔ ma ɔma yɛ saa bɔne no, na Hall nso gyee ne mfomsoɔ toom. Tom ka kyerɛɛ Hall sɛ ɔmmoa no na ɔntete ne ho mfiri asɛm wei mu. Hall gye toom sɛ ɔbɛboa no, na ɔka kyerɛɛ Tom sɛ ɔwɔ security footage no a bere a wɔyɛɛ saa nneɛma no nyinaa na oyi firii Annie abutom. Na ɔsan ka kyerɛɛ Tom sɛ John ayɛ n'adwene sɛ obeku Annie, enti onyi no nkosi baabi a John renhu no. Enti Tom yii Annie de no kɔɔ hotel hɔ. Tom frɛɛ Myers na ɔka kyerɛɛ no sɛ wɔayi Andy de no kɔ hotɛl hɔ. Myers yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa Tom sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ evidence, nanso Tom ka kyerɛɛ Myers sɛ ohia ne mmoa. Andy ho hyɛɛ aseɛ sɛ ɛretɔ no. Afei Tom nso hyehyɛɛ bombs de kɔhyɛɛ John fie hɔ. Tom frɛɛ John ka kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔnfɛse ne nneɛma bɔne a wayɛ nyinaa, nanso John anyɛ, enti Tom blow ne fie no. Nanso odwane firii hɔ a Tom annya no, enti ohuruu Tom sɛ Tom antumi anku no. Tom ka kyerɛɛ no sɛ ɛnyɛ pɛ a ɔpɛ sɛ ɔku no no nti na ɔbloo no fii no, na mmom ɔpɛ sɛ ɔka ne bɔne. Nanso John ante aseɛ. Ɔkɔnyaa baabi papa hyɛeɛ no, ɔfrɛɛ Hall kaa Explosions no ho asɛm kyerɛɛ no, na Hall yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyia no. Annie nso frɛɛ Myers na ɔde security footage no maa no. Na ɔsan de sika a aka no maa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛpruufu sɛ na Tom ntwa ntorɔ. Tom ne Hall bɛhyiaa John, na afei wɔka kyerɛɛ John sɛ wɔde security footage no ama Myers. Ɔ ne ne nyaa kasaakasa sɛ okuu Becca na afei osutuu hɔ na ɔde sika no dwaneeɛ. Ɔde sika no dwaneeɛ no, Tom frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ bɔmb hyɛ ne kaa siti no ase. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ bɔmb no yɛ pressure sensitive enti gye sɛ ɔtena kaa anim ma wɔn a wɔyɛ bɔmb ho adwuma bɛyi no firi kaa no mu. Fon no kate wieeɛ no, Tom huu recording device bi a na ɛhyɛ hɔɔ ho a na. a rekɔɔde berɛ a John kɔnfɛsee sɛ ɔno na ɛkum Baker. Myers nso ne wɔn a wɔrebɛyi bɔmb no afiri John kaa no mu baeɛ sɛ wɔbɛyi John. Nanso officers no kaa sɛ explosives biara nni kaa no mu na Tom hyɛɛ da yɛɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkye John. Myers ka kyerɛɛ ne team no sɛ wɔnkye John. Afei wɔhuu sika no sɛ na ɛwɔ John kaa no mu a na ɛkyerɛ sɛ na Tom ntwa ntorɔ. Ɔkɔɔ office no, ɔsan nso huu rekɔɔdee no a John kɔnfɛseeɛ no. Ankyɛ, Myers kɔhyiaa Annie, na Tom nso de ne ho maa wɔn te sɛ deɛ na deal no si teɛ no ara. Yɛda wo ase sɛ wo hwɛeɛ, like na subscribe na nya videos a ɛte sɛ sei bebree.